Helo yna, symau, gobeithio chi'n cadw'n iawn. Wel, y fideo hyn yma yn bach yn rhyfedd deg gwir oherwydd o'n i wedi pausa ffilmio hi tua Calan Gaea ond um, rhwng sawl peth gwahanol lle o'n i'n rhy brysur felly nes i'n lwyddo i wneud ond mewn ffordd hefyd mae'n cyfnod eitha addas um, i ffilmio'r fideo yma hefyd, a na i um, esbonio pam mewn chydig. Felly, um, Ie, yeah, prif... Um, pwrpas y fideo yma ydy trafod fatha yr pethau sy'n codi ofyn ond wedyn, wel, mae'n siŵr bod pawb erbyn hyn yn holi, wel, Beth gyn hynny i wneud efo dy anableddfa di, lle? Mae'n rhyw beth i wneud efo fo, a nes o ddim chwaith. Um, so dydyn ni, er enghraifft, mae'n siwr sy'n lot o bobl sy'n na, wedi nabod i ers blynyddoedd llawer yn meddwl, o ia'r prif pref sy'n codi ofn ar ant ydy y syniad bod i siwnt o ella mynd i flocio. Ond ta, yndi, mae y siwnt yn blocio peth annifyr, mae'r teimlad mwy... Mae'r peth mwy... Mae shunt yn blocio yn digwydd bod y peth mwyaf poenus dwi wedi profi erioed o'r blaen. Dwi o ddim yn peth braf o gwbl a dwi'n methu dioddef pan mae'n digwydd. Ond does na'm byd gydra i wneud i reoli asiant yn blocio i beidio, felly does na'm pwynt, does na'm reswm i ofni asiant yn blocio i fi. Os, di, os mae'n ddigwydd, mi'n eitha ddigwydd yn dweud, yr unig peth fedra i wneud wedyn ydy mynd i'r sbyty er mwyn derbyn yr triniaeth angenrheidiol. Lle. Ac um, Ia, felly, na, fod dweud, mae'n ma peth ofnadwy o boenus, mae'n anifir. Dwi'n dwi wir methu diodda pan mae'n ddigwydd, ond na, nid... Um, dwi'n mynd ofni yr siwnt yn blocio bob tai. Um, peth arall wedyn, wel, digartrefedd ynde a wedyn dyna pam dyna'r reswm pam nes i meddwl wel ella bod ffilmio'r fideo yma tua'r adeg yma yn addas oherwydd yn ystod mis Rhagfyr wrth gwrs geisio fi wneud yn digartra yn 2040 um, ond wedyn ys if, a deg gwir dwi ddim yn meddwl neu ffyr os mae'r ofyn na o digartrefedd mae o gyn i hyd heddiw. A yn unig pobl gan jyst dall hynny, mae Becky ni ydy'r unrhyw un sydd wedi bod yn y sefyllfa yna. Blaw bod rhywun... Mae'n ma digon hawdd cydymdeimlo, ond oni bai bod chi wedi bod yn sefyllfa yna, da chi'n mynd allt go iawn lle. Um, ac o'n i'n gymharol lwcus mond cysgu ar soffa a gwely aer o'n i lle am chwe mis, lle do'n i'n cysgu ar y stryd, so o'n i'n ffodus yn unio be hwn, eto am chwe mis, oedd hynny'n brofiad digon amlyserus yn i ddweud y gwir, felly ynddo, hyd yn oed rwan naw mlynedd yn diweddarach bron i'r diwrnod, um, dwi'n dal i ofni digartrefedd. Ond rhywbeth o bosib dwi'n ofni hyd yn oed fwy na digartrefedd ydy siomi eraill. Ond sa, mae'n siŵr bod lot ohonych chi'n meddwl, bod hynny'n peth hurt i ddeud, am beth wirion i ofni, lle. Wedyn, dwi'n gwybod yn iawn bod hi'n amhosib plesio pawb trwy'r adeg, dwi'n mor naif o hynny, lle. Ond mae yna rai pobl yn benodol, lle, ac mwy na thebyg os ydyn nhw'n gwylio'r fideo yma, maen nhw'n gwybod fy mod i'n siarad yn amdanyn nhw, lle. Mae yna rai pobl yn benodol lle dwi'n wirioneddol ofni siomi nhw. Ynde, dwi, swn i'n methu diodda siomi nhw. Dwi'n cofio, o'n i'n cael sgwrs, dwi'n pryd o'i mi stwetha a nes i sôn am ryw celwydd golau ydych chi. Um, adag o'n i'n digartra am fy nghi ar y pryd oherwydd o'n i eisiau cael hyd i ryw lai fyw, felly ydych chi celwydd golau a dweud oedd Muffin y ci yn gi twys wedi ymddeol, ag oedd gen i ofn wirioneddol cyfadda bod hyn yn, yn celwydd gola, oherwydd eto do'n i'n eisiau siomi'r unigolyn o'n eisiau hyd efo fo. O'n i'n wirioneddol ofn ei siomi o, ond wedyn diolch i'r drefn oedd o'n dallt yn iawn lle a nes i ddim i siomi fo o gwbl, ond na, mae hynny'n enghraifft o Os di, mae hynny'n enghraifft o sefyllfa lle mi ydw i'n ofni siomi rhai unigolion benodol. Lle. Dwi'n dweud, mae'n amhosib plesio pawb, dwi'n gwybod hynny'n iawn, ond mae yna rhai pobl mi os o'n i'n wirioneddol methu diofa meddwl fy mod i wedi siomi nhw. Felly, na, os o'n i'n dweud, na, yn groes i beth sy'n rhywun yn disgwyl allan. Dwi ddim yn ofni y shunt yn blocio. Mi ydw i'n ofni Digar Sheffer. Hyd, hyd heddiw, lle bron i naw mlynaf ar ôl i fo ddigwydd. A mi ydw i'n ofni siomi pobl. A ella mae hynny'n neud i mi swnio'n fel rhywun sydd bach yn rhyfaf, lle yn ymwedig gan fy mod i'n wrth fy modd yn gwylio ffilmiau arswyd a falle, ond Os ti, so un yn meddwl, o, mae'n siŵr bod rhywun rhywbeth fwy na hynny yn codi ofyn arno chdi calliant, ond na, dyna fo, lle. Um, digartrefedd a siomi rhai cyfeillion a aelodau o'r teulu yn benodol, lle. Um, ia, yeah, dyna beth sy'n codi ofyn arno yn y bon, felly, ia, yeah, just rhywbeth o'n eisiau. rhannu 'lly achos dwn i'm, ella fy mod i'n rhoi'r argraff i bobl fy mod i ella'n fwy hyderus heddiw nag o'n i wedi arfer bod ac ella fy mod i ond mae yna dal ambell, mae yna dal i fod ambell beth hyd yn oed heddiw yma sydd yn codi ofn arna i a sy'n neud i teimlo'n nerfus 'lly. Felly na, dwi me'wl pwynt y fideo yma yn y bôn oedd, os di, mae ma yna pethau sydd yn poeni pawb a mae'n bwysig siarad am y pethau yma, ynddo. So'n fawr y bwynt cadw yr pethau yma i, i chi'ch hunan, felly, na. Well bod yn agored ac um, siarad nhw, yn tydi. Os ni, fel oedd mam yn arfer dweud amdana i stalwm, llyrf agored, dwi, dwi'n Un arbennig o hawdd i ddarllen. Os mae rhywun yn gallu darllen Cymraeg eitha sarcastig, lle. Ond, ie, uh, yeah, to waith, lle. Felly, ie, yeah, dyna fo. Dyna oedd... Dwi'n meddwl bod gen i chwaneg i ddeud y gwir, felly... Ie, yeah, wel, mae tro. Da.